Dasiba bilichi nima yi kum na yi pɔn zuɣu sima o lana. Ɛɛ ni ŋun mali alaafee bɔri tim la naɣila ŋun biɛra. Zuŋɔ ti ya kaman ti ti ti nya sanli ka di mali hankali pam ni zuɣu doli ma biɛla biɛla na ka ti ti nya ti sanli maa ni yɛn dɔni shɛm. Ɛɛ n sanli ya zɔri ka zɔra ka di ya be ka be. Dalili n daa niŋ ka bulaa mini kunduŋ ka bi daa be tiŋ ni. Ŋun kam doli salima viɛnyɛla o mi duŋ din be bulaa mini kunduŋ sunsuuni. Kunduŋ daa muɣisila bulaa ti paai luɣi shɛli polo ka bulaa laɣim o paɣaba ni o bihi n zaŋ ba kpe mɔɣu n ti ŋma yɔɣu. n ʒiin o paɣaba ni o bihi ka kuŋ daa bɛ bi shee bɔbu puuni ka o daa bɔla bi shee laa hali n ti nyɛ ba ka naan yɛli bulaa ee yiŋ maa n zaɣisi n gba zaa o kuli zaŋla dimli doli ma ee ka n gba zaa ka yiŋ maa ka n ti kuli ha tooi bɛni ka n kana n ti baɣili a sani ŋɔ maa din daa nyɛ bulaa yɛli tɔri pala tahali a ni tooi bɛ kpɛŋ ŋɔ di zuɣu bulaa daa kuli chaŋ ti bo daari sani n kuli kɔri bin nɛma n niŋ ʒim maa n viɛviɛ daari sani maa n zaŋ zali ka tim la bee ka buɣili la ka zaŋ kuli niŋ ti wuhi li to a ni nyɛ bini ŋɔ a kpahimi a bihi maa zuɣu ni viɛnyɛliŋga bi so yi niŋ nakpaɣindi n ti nyuhi lala bini maa o ni kpi n niŋ mi nyɔhindi li. O lee niŋ ka o bihi maa suŋdi viɛnyɛliŋga, o ku saɣi ka o bihi maa so ti niŋ wula ka o ti nyɔhi lala bini ŋɔ maa. Dini n-daa nyɛ bulaa yɛn wuhi luɣ shɛli o ni yɛn ku. Bulaa daa zaŋla kunniŋ puu ka di be katiŋa. A yɛn chaŋ kunniŋ puu maa ni, a yɛn garila bulaa puuni pɔi ka naan paai kunniŋ puu ni. Di zuɣu o ni daa zaŋ ba tuhi o binyɛn kɔri shɛli ka bɛ pili ni ka o naan bo gaɣili binyɛn zaŋ shɛli toori kom maa ka di nyɛ daɣ shɛli din pɔra di zuɣu bɛ yi kuli chaŋ puuni di bɛn daa ka kom maa naai doro m-bi zooya ka di ʒiya ni bɛ kuli yiŋ ti tooi kom na bɛ yi kuli ni bɛ ti tooi kom maa na ma ŋun yɛn kuli tooi kom maa o yɛn garila bulaa puuni bulaa n-nyɛ ŋun gari kpa yiŋ polo ka o puɣisi dolo n-kuli ti bɔbi o nini fiɛb kuwo ka naan kpuɣi o nani ti zaŋ o nyina ti kpa duɣila ka ŋmɛɣi laa puuni ka kuli niŋ ti goji di saha ka kana ti yɛ bulaa Ah, n tim la n dapali yino ni o kuli ti tooi kom la, wumi ni kuli o yuya pam ka yɛn bihi o naba. Ŋuya, o, din ŋɔ ti chɛ ba, din tooi niŋ ka di nyɛla bini la ti pa wumli ka o ni nyuhim bini la, bee kuna wɔ shɛli n-dola duɣu maa gbini, ka o yɛn pun yɛla wula? Ka ku niŋ kpuɣɔ bini n-zaŋ ŋubi. Lala n-daa nyɛla ka o kuba la halli ka ti kpalim kuli niŋ paɣa mini o bia. Ka Bulaaraana yɛli kuli niŋ ya ni o wuhi bimbɔra ni o bom la ka o mali la atii maa tooi, din yɛn chɛ ka o paɣa maa yɛn nyuhi li bee ŋun ma maŋ yɛn nyuhi li. ka lala bi nahi ka di kuli hal di o nyɛvili, ka kuli niŋdi a ni yɛlimaŋli ka o yuli ma. Dini daa nyɛ kuni niŋ bɔ bimbɔra na, ka Bulaa daa yuli nti o kpɛm duu ka na, ka kuli niŋdi a kpe duu nti ʒiya yaaliŋ ŋan jɛrigu. Ka Bulaa daa chaŋ nti piligi duɣa nti zaŋ pili duu maa dundoli ni, ka yɛli kuli niŋ tɔ n yuuni a ni yɛn doli luɣ shɛli polo yina duu ŋɔ ni ka kuli nyɔhim mi ni kuli niŋdi a kuli bela duu maa ni mɔra nti ŋme n-chɛ duu maa yaɣ yiŋga ka daa yina n-zaŋ o maŋ nahi yɔɣ a yi kana ti yuli. Hankali di beni salli maa puuni kuli nyɛmi di niŋ ka a gari nir yaa. ka bɔri lala niri maa vuri saha shɛli kam zaasa bɛ a jɛla so ka zaŋ munafiki n doli lala niri maa saha shɛli kam bɛ dimli ka a zaŋ doli lala niri maa saha shɛli kam n yɛra mi a yi doli nyin dolo ka niŋmi siɣa a ti ni ti kpɛ luɣ shɛli polo ka kuli ha yina di yɔɣu ka kunnuŋ bɛ kaliŋ ka yiŋ ŋɔ maa kunnuŋ daa bɛla yiŋa kunnuŋ daa deei tali ni o gari bulaa yaa di zuɣu di yi ku bɔhiri din bɛ ka wula sheela o ti zaŋla bulaa di bim di zuɣu bulaa daa kpɛ luɣili kam kunnuŋ dolo mi ka di nyɛla ka shɛli O ni ku yɛn niŋ shɛm gbaag o ka o niŋdi ma. N yɛrimi di dimli yi dola ka karita ka bi tam la di yɛn karikara n-ti kara kpɛhi America ka di pa yiya yɛla ni. Dimli n-tooi doli daadam ka karo hal n-ti kpɛhi ninvuɣ so nuu ni ka o ni chɛri ti kpɛ so nuu ni maa, lala nir maa yi bi zani ka pati ni o ni kɔŋli o nyɛvuli. N yɛri di zuɣu a ni tooi je nira ka dol o n-niŋdi munaafichi n-saɣindi o bukaata. A ti ni ti niŋli kpɛhi luɣ shɛli polo a baŋa ka bi gbaag a, a baŋa ka di ʒimi ni a baŋa bi yɛn yiilam. N yɛrimi ya biɛhigu kam puuni ka a yi gari nir yaa, yaa n-di n ba pira, Yaa mi la malibu ka yuura hankali din be n si ŋɔ salinli ŋɔ puuni m-bala, ka n ku kana ti zaŋ ti bilichi niŋ Kidia Afaa ni. A yi gari nir yaa, yi yaa n-yen ba pira miri ka a muɣisi o ti yaɣi. Aai! A yi kpuɣi paɣa, ka paɣa maa ka o tiri a jilima, di zaŋ lɛbi daliri n-muɣisi paɣa maa ti yaɣi. O yi chaŋ, a ni kpuɣi paɣ so, n yɛrimi, ka paɣ maa ti niŋ mii kirisi a kukol ni, n vara ka baala ka a ku tooi chihi li. Di zuɣu a mi nini beni ka a gar o ka o zɔra viiri simsi ni a gba zɔr o nambɔɣu? A ti yɛ ka nuzaa piri baŋa, nudirigu kpiɔŋ puuni n-tahi li. Din ti zuɣu ka Naawuni nam kparima dibaayi, Di zuɣu kpaŋ maa maŋa, a mini nir kam zaa yi be biɛhigu puuni, nyin gar o bee ŋun gar a, jilima n-yi sɔŋ ka jilima kpaŋ. M biri ka a yuli ni a ni diri nam kubu diri ni a di zuɣu nyin tooi zaŋ nam maa niŋ o kam a ni bɔra. N yɛr a mi, a bi baŋ a, a mi a nam maa zaa ti ni ti be wahala puuni. Di zuɣu hal daadama mali paɣa ti dagbal ni puuni, ti malila ti ni buri paɣa duu ni so shɛli, amaa ka a buri paɣa yirim, m ba pira, a ni nyari di tib dari gbubu, ka di mali yaa pam ka di pa paɣa maa niŋa. N yɛr a sahashɛlikam, Mangula mini o ni gar ma ni gar so ŋuna, Naawuni m-mi o.